Ia wir, bore da a chroeso cynnes iawn i chi i'r sesiwn arbennig yma, Merched mewn stem, a hitha yn ddiwrnod rhyngwladol merched a'r digwyddiad wedi i drefnu gan stem Gogledd. Mae cynllun stem yn cynnig cyfleoedd ac adnodda arbennig i ddisgyblion oed uwchradd am byd gwaith y maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, ac mae annog merched yn y meysydd hyn yn amcan pwysig iawn o fewn y cynllun. A dyna pam da ni'n cynnal y sesiwn arbennig yma heddiw fel rhan o ddathliadau Diwrnod Rhyngwladol Merched, a dwi'n falch iawn bod fi'n cael cwmni pedair arbennig iawn a'u cefndir nhw yn y meysydd gwahanol yma. Pwy ydyn nhw? Da chi'n gweld nhw ar y sgrin? Wel, Awen Haf Ashworth, cyn athrawes gemeg yn Ysgol David Hughes a sydd bellach yn rhedeg cwmni sbarduno i hyrwyddo gwyddoniaeth i ddisgyblion ysgol er mwyn ysbrydoli gwyddonwyr y dyfodol. Martha Tomos wedyn, crefftwraig drydanol hefo'r Grid Cenedlaethol, Doctor Sara Lois, meddyg yn Ysbyty Gwynedd, a Megan Owen, myfyrwraig PhD ym Mhrifysgol Bangor yn astudio gwyddoniaeth dyneiddia. A jyst i egluro, mi gawn ni gyflwyniad gan y merched yn y man, a wedyn sesiwn o holi, ond os da chi isio gofyn cwestiwn, wel mae yna groeso mawr i chi wneud hynny. Mi fysa ni wrth yn bodd yn cael clywed eich cwestiynau chi ac yn ceisio eu hateb nhw. Felly unrhyw un sydd eisiau gofyn cwestiwn, gowch chi holi, sy'n rhaid chi aros tan ddiwedd y cyflwyniadau, anfonwch nhw drwy ddefnyddio y botwm Q&A ar waelod y sgrin. Iawn felly, da ni'n barod amdani, dwi'n meddwl. Uh, mi gawn ni y cyflwyniad cyntaf, os gwelwch yn dda, gan Awen Haf Ashworth. Croeso mawr i chdi, Awen. 'Na ni. Diolch yn fawr iawn, ia, diolch am y gwahoddiad heddiw i cael bod yn rhan o Merched mewn STEM gan STEM Gogledd. Uh, reit, dwi jyst yn mynd i rhannu'n sgrin um, fel bod gynnwch chi, jyst bod chi'n cael chydig bach o wybodaeth am um, cefndirol amdana fi a um, sut, well, sut ydw i wedi cyrraedd lle ydw i mewn ffordd. Um, da i fi wneud. Reit da. Felly, iawn, felly sbardino, so, felly fel o'n i'n sôn, um, dyna ydy y musnes i. Um, a dwi'n meddwl bod o'n bwysig jyst bod fi'n rhannu efo chi heddiw bod i chi gael gweld, um, dydy, dydy pethau ddim yn digwydd dros nos na dydy, a mae yna, dwi wedi bod ar dipyn o daith i gael i fyny at yr pwynt yma uh, heddiw a dwi dal ar y daith, felly dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod fi yn rhannu hyn hefo chi. Um, felly, yng nghefndir i, uh, nes i graddio um, Prifysgol Bangor, dipyn o flynyddoedd yn ôl wan, yn 2004, uh, gyda uh, gradd yng Nghymeg. Ac yna, uh, wedyn mi raddio, mi eisiau weithio yn uh, diwydiant lleol am ddipyn o flynyddoedd. Um, yna, um, ar ôl trafeilio, gweld y byd dipyn bach, felly eis i nôl wedyn i brifysgol a nes i uh, wneud cwrs tar i fod yn athrawes cemeg. Um, a dyna bu fi eis i wedyn, um, mi o'n i'n athrawes gwyddoniaeth am ddeg mlynedd yn Ysgol Bryn Refel ac Ysgol David Hughes. Um, ia, a wedyn, gafon ni, um, mae na, na, ddaru rhyw bombshell ddigwydd yn yn mywyd i. Mi ddaru'r ddau bach yma gyrraedd. A sef Tom ar y llew, a llew ar y chwith, a Tom ar y dde. Felly ges i chydig bach o time out o addysg i magu um, mhlant, a nes i ddychwelyd yn ôl rhan amser am ddipyn. Um, ac yna, wedi ar ôl i mi fod yna yn rhan amser am dipyn o gyfnod, um, nes i wneud y penderfyniad bod fi eisiau her newydd a nes i penderfynu mynd yn ôl i'r diwydiant um, oherwydd o'n i'n o'n i'n mwynhau'r addysg ond eto o'n i'n mwynhau y byd uh, diwydiant hefyd. Uh, felly, o'n i'n swyddog addysg um, i Pwer Nuclear Horizon um, am bron i ddwy flynedd ac yna gath y brosiect i ohirio. Uh, felly, o'na um, gwestiynau mawr yn codi efo fi wedyn yn meddwl, oh, dwi wedi gwneud y dewis iawn yn gadael swydd parhaol i fod fel contractor um, a anyway, uh, Dau ddiwrnod wedyn, ar ôl i mi orffen um, efo uh, Poor Nuclear Horizon, be nes i benderfynu wneud oedd cychwyn sbarduno. Felly geis i ben wythnos bach i feddwl amdano fo ac yna cychwynnau i. Um, a i fi yn bersonol, oedd yn hogiau i yn cychwyn ysgol ar yr adag, Um, ac o'n i'n teimlo bod fi'n cael y gorau o'r ddau um, drwy gychwyn sbarduno hynny ydy drwy o'n i'n cael dysgu, ond eto o'n i'n cael arbrofi fel fyswn i wedi gwneud yn y diwydiant hefyd. Um, felly, jyst wedi bach am sbarduno, um, pam, pam sbarduno. Um, felly, fel ydych chi'n gwybod, awen di'n enw i, a mae awen yn golygu ysbrydoli. a hynny sbarduno, so inspire. Um, er bwriad oedd bod o'n i'n gallu prynu gweithdai uh, Cymraeg, Saesneg, dwyieithog fyny i'r ysgolion um, yn y byd STEM. uh, ac o'n i wedi sylweddoli fel fod yn swyddog addysg um, fod o'na ddiffyg adnodda uh, gwyddonol um, yn ysgolion cynradd, felly o'n i'n teimlo o'na gyfle yn fanna i mi allu um, helpu allan. Yym hefyd ma' athrawon cynradd ma' nhw o dan gymaint o bwysau yn gorfod dysgu bob un pwnc ac dych chi'n gofyn wrtha fi dysgu cerdd sa gynna i'm clem felly o'n i'n teimlo bo' 'na brinder yn yr arbenigedd gwyddonol yym mewn rhei ysgolion oherwydd ella bod 'u arbenigedd nhw'n pwnc arall. Yym a o'n i'n gweld bod o'n bwysig yy bod plant yn cael eu ysbrydoli o oed cynnar iawn, a bod o'n bwysig bod ni yn neud STEM fel bod o'n hwyl i blant yym i bod o'n tanio nhw o'r oed blynyddoedd cynnar yym cyn bod hi'n rhy hwyr. Yym ac ar ben hynna, os oedden nhw ddim yn awyddus i dilyn gyrfa mewn STEM yym beth sydd dda efo gwyddoniaeth ydy, mae o hefyd yn rhoi cyfleoedd iddyn nhw ddatblygu yr sgiliau allweddol eraill fysen nhw angen mewn byd gwaith um, drwy arbrofi. Ie, yeah? um, yeah, so dyna ydy'n sbarduno. Um, na i ddanos clip fideo byr i chi, jyst i chi cael gweld um, sut ar i'r busnes gychwyn, ond yn amlwg i hynna, na chi sy'n abod fi, um, mae'r busnes wedi um, Mae o 'di ehangu dipyn go lew ers hyn, yym ond jyst i chi cael syniad o yym sut gychwynnodd Sbarduno. Yym ma'r sain reit uchel, ma' 'na sŵn yy ma' 'na gân yn y cefndir, felly dwi yn rhybuddio chi os gynnoch chi yy headphones bach.

A dyna ni. Felly, dyna uh, lle gychwynnodd sbarduno, um, ond wedi bod ar dipyn o daith yn ddiweddar. Diolch yn fawr iawn i chdi Awen, oedd hwnna'n gyflwyniad diddorol iawn ac yn rhoi y cefndir i gyd i ni. Diolch yn fawr iawn i chdi, a mae'n braf iawn gweld, diolch yn fawr, mae yna gwestiynau wedi dod i mewn yn barod, felly da ni'n gwerthfawrogi unrhyw beth da chi eisiau ofyn, Mae'r merched, chwarae teg iddyn nhw, yn barod i ateb, felly diolch yn fawr iawn i Awen yn y lle cyntaf. Da ni'n symud ymlaen rwan uh, at Martha, a mae Martha Thomas yn grefftwraig drydanol yn gweithio hefo'r grid cenedlaethol, felly croeso mawr i chdi hefyd, Martha. Hwyl da pawb, diolch i chi gael fi yma heddiw. Um, ia, so dwi wedi bod, um, nes i ddechrau, um, wel, mynd ôl holl fod i ddechrau, yn i ysgol uwchradd, ddim yn siŵr beth nes i wneud, so nes i wneud lefel A, meddwl, well i fi wneud rhywbeth. Efo fy, uh, so nes i wneud um, mathemateg, cemeg, um, IT, fydda lefel A, a dal ddim yn siŵr beth ni eisiau wneud. O'n i'n eisiau mynd i'r prifysgol, o'n i'n teimlo fatha dim dyna oedd y ffordd ymlaen i fi. o'n i dipyn bach mwy practical a hefyd o'n i'm siŵr, ddim yn gadarn, o'n i'm eisiau gwneud dewis mor bwysig a dewis peth anghywir. So, um, nes i draws um, cwrs yng Ngholeg y Menai, PEO, sef Performing Engineering Operations. A cwrs blwyddyn oedd hi, ac ddim bach o flas o lot gwahanol o yym ddarna o yym peirianneg so ma' dipyn bach o electrical, mechanical, gwaith yym efo yym peirianna, bob dim so ar ôl neud y bly- ag o- o'dd y cwrs yma hefyd yn pathway to apprenticeship so bod y cwrs oedd oedd yn y diwedd ca'l apprenticeship i bawb. Yym a wrth lwc National Grid yn cymryd apprenticeship o flwyddyn yma, a ydyn nhw'n cymryd bob blwyddyn, oedd hi jyst yn um, good timing, dwi'n meddwl. Um, so nes i ddechrau efo um, prentisiaeth gyda National Grid, tair mlynedd yn 2012, ac oedd hanner amser yn eu coleg nhw um, just allan i Nottingham, hanner yr amser arall um, efo profiad gwaith yn fama. Um, dipyn bach yn pentir, mae'n gen i um, substation um, uh, Charles Fynydd, jyst allan Blaen y Ffestiniog, ac jyst allan Wilfa hefyd. So ni'n gweithio dros Gogledd Cymru, really. Um, ac ni'n gret, ar ôl ni'n cael fy nhalu, fatha swydd, o'n i'n cael fan i gymryd fi i Nottingham yn ôl, so dyn ni'n gret. Ond oedd hi jyst y mix o dysgu a um, gweithio oedd, o'n i'n gwybod wedyn, o'n i wedi gwneud y dewis iawn, o'n i'n gwybod bod, um, o'n i'n cael, o'n i'n dal yn dysgu, o'n i'n dal yn cael fy ngholoffications, ond oedd y cael gweithio hefyd a cael gwybod sut oedd y swydd yn mynd i fod yn y diwedd, oedd, oedd hynny'n um, O'dd yn un dda rili yym a wedyn wrth eto wrth lwc hefyd o'n n'w isio swydd llawn amser ym Mhentir a dyma lle dwi 'di bod ers hynny. Yym be' arall? Ia so wedyn ers i fi orffen hyn nes i es i nôl i Coleg Menai un diwrnod yr wsos i neud yym HNC mewn yym peirianneg yy trydanol. So, wedyn mae hynny'n i'n meddwl, wedyn, dwi'n gallu, wel, dwi'n gobeithio yn y dyfodol, dwi'n newydd cael hogyn bach, so mae'n nid rhaid yn bach o eto fatha i'r awen yn dweud, dipyn bach o brec yn y um, education dipyn bach, ond dwi dal yn gweithio, a mae, a mae gennau'r um, uh, bob dim, tic bob dim yn y bocs yn barod i fynd i fod yn official peirianneg yn gwaith wedyn. So, um, gobeithio, gobeithio yn y dyfodol, dyna fe fyddai. Ond um, ia, so dwi'n meddwl, mae yna lot o bobl yn meddwl, oh, na i sôn hyn di bach mwy wedyn, ond yn mynd i brifysgol, ond dwi'n meddwl mae yna mix o gallu bod di bach mwy practical a ddysgu hefyd yn, uh, yn gret. So, i genod eraill, diolch. Diolch yn fawr iawn i chdi Martha, ac yn barod da ni'n gweld yr amrywiaeth dydan, llwybr gwahanol ac ddown ni'n ôl at hynny yn y man. Diolch yn fawr iawn i chdi am y cyflwyniad ac uh, lwcus iawn yn cael fan hefyd de, braf iawn ar chdi. iawn, nown ni symud ymlaen at yn cyfranwraig nesa ni, sef Megan, Megan Owen, a mae Megan yn fyfyrwraig PhD ym Mhrifysgol Bangor yn astudio gwyddoniaeth Neneiddia. Croeso mawr i chdi, Megan. Diolch, Nia, a diolch eto i um, STEM Gogledd am ofyn i fi gymryd rhan heddiw. Um, mae just rhannu'n sgrin yn sydyn. Oce, okay, so ia, yeah, fatha nath Nia esbonio, um, enw fi ydi Megan a dwi yn myfyrwraig PhD ym Mhrifysgol Bangor yn yr ail flwyddyn wan. Um, ac dwi'n astudio yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electroneg. So cyd i fi siarad am beth dwi'n neud ar y funud, na i sort of siarad am sut dwi wedi cael i lle ydw i wan. So um, trwy gydol yr amser yn yr ysgol, um, o'n i'n rili mwynhau pynciau STEM. So nes i ddewis pynciau STEM o tygau lefel A. Um, ac hefyd yn lefel A nes i fynd ymlaen i astudio mathemateg, ffiseg, um, deiryddiaeth a dylunio thechnoleg. So oedd gynna fi fatha rhyw amryw o bynciau STEM yn fanna um, i ddechrau ac i fynd ymlaen i'r brifysgol. Um, mi nes i ddechrau yn Brifysgol Gaerdydd yn astudio peirianneg sifil, ond yn ystod y flwyddyn cyntaf, do'n i'm yn rhy siŵr am y cwrs. Um, o'n i'n gwybod bod fi yn mwynhau'r pynciau STEM, ond o'n i'n meddwl, o, dwi wedi gwneud rhyw gamgymeriad yma, dwi'n yn meddwl bod fi wedi mynd ar y trywydd iawn um, yn peirianneg lle. So, ddeis i o'na, um, nes i ddod adra yn ôl i Ynys Môn, a nes i weithio am gyfnod um, yn cael profiad gwaith i trio gweld be o'n i eisiau wneud. So nes i fynd lawr um, nifer o fatha avenues gwahanol, nes i fynd i fewn i cyllid a gweithio fanna am chydig bach, um, a wedyn jyst neud mwy o ymchwil really, i fewn i be swn i'n gallu wneud. Um, a wedyn, y flwyddyn wedyn, nes i um, drio yn Prifysgol Bangor i astudio peirianneg electroneg. Um, doedd gen i fi ddim um, fatha background mewn electronics o gwbl, so do'n i'm yn siŵr os o hyn yn syniad da, ond nes i feddwl, na i ddechrau fo, ga i weld, um, a os dydw i'n licio fo, na i adael eto, tri eto. Ond ar ôl y flwyddyn gyntaf, nes i sylwi, dwi rili really mwynhau hyn, mae hyn yn rhywbeth dwi'n rili really enjoyo, ond mae o'n cyfuno bob dim o'n i eisiau gwneud. Um, so, nes i raddio um, rhyw ddwy flynedd yn ôl um, efo gradd Bachelor of Engineering yn Peirianneg Electroneg, a wedyn eisiau ymlaen wedyn um, yn aros yn Prifysgol Bangor, ond yn newid yn rhywydd dipyn bach i fewn i peirianneg niwclear, ac yn, dwi dal yna yn astudio PhD yn y pwnc hwan. So, yn fy fyma dwi'n gweithio neu yn astudio, so yn yr Ysgol Gyfrifiadureg a Peirianneg yn Dean Street, um, fel rhan o'r brifysgol. Ac mae hyn yn rhai o'r pethau dwi wedi gallu wneud um, gan fy mod i ar y daith yma. Lle. So, mae hyn yn lot o'r bethau nes i fatha um, myfyrwraig uh, peirianneg electroneg, so dwi wedi gwneud lot o gwaith electroneg, ond hefyd wedi cael y cyfle i wneud pethau um, tu allan i'r brifysgol, so dwi wedi gallu um, mynd i'r ysteddfod yn Llanrwst, fel da chi'n gallu gweld yn yr llun isod, yn siarad am sut mae pethau fatha electroneg a cwdio yn rili really wbath fedrwch chi gael hwyl yn neud hefyd. Um, dydy o ddim yn gorfod bod yn wbath sydd yn anodd, mae o'n wbath sydd yn bob dim dan ni'n feddwl am, yn enwedig yn y llun gwylod na, um, oedden ni'n rhoi y cyfle yn fanna i plant cael dod i chwarae Minecraft, a oedden nhw'n cael gweld rili really be oedd cwdio a electroneg a pethau fel hynna yn gallu datblygu. So ar ôl i fi raddio, um, nes i fynd ymlaen wedyn i'r adran dyfodol niwclear ym Mhrifysgol Bangor. Um, oedd y grŵp ma'n wedi cael ei gychwyn ers rhyw flwyddyn um, yn y brifysgol, ond mae'n prosiect i yn ffocysu ar um, ymchwilio fewn i deunyddiau niwclear, so trio gwella'u perfformiad a'i effeithlonrwydd nhw um, pan fysa nhw'n cael ei ddefnyddio yn y diwydiant lle. Um, a be dwi'n rili really mwynhau am y gwaith yma ydy bod o'n cyfuno'r ochr damcaniaethol ag ymarferol. So fedra i fod yn ista o flaen yng nghyfrifiadur, fath o dwi wedi bod yn neud um, yn ystod y flwyddyn ddwytha, yn neud lot o um, gwaith cyfrifo a sbio'r pethau ar raddfa fach, ond wedyn fedra i trawsnewid hynna a mynd i fewn i'r lab a gweld o'n digwydd o mlaen llgadau hefyd, sydd yn wbath rili really neis i weld. A mae hyn hefyd, y sleid yma, jyst yn dangos yr cyfleoedd dwi wedi cael mewn stem a gwneud yr PhD 'ma so dwi 'di gallu mynd um, ar draws y byd really, yn trefeilio ac yn siarad am yn ymchwil ac yn hefyd gwrando a dysgu mwy am ymchwil pobl eraill hefyd yn y maes. So dwi wedi gallu mynd i Chicago um, rhyw ddwy flynedd yn ôl um, a hefyd wedi bod yn Sweden yn um, cyfarfod rheini yn y swyddfa Westinghouse sydd yn um, cyflogi fy PhD fi mewn ffordd um, a siarad mwy am yr ymchwil yn fanna. Mae yna hefyd um, ochr gymdeithasol i'r, wel, i enwedig yr um, sector niwclear, lle mae'r pobl ifanc yn yr adran yn gallu mynd ar tripiau rownd, rownd, yr, um, rownd y lad a dysgu mwy, so oedden ni'n cael mynd i fanna i Puerte Heishim 2, um, a actually gweld hefyd be oeddwn ni'n ymchwilio fewn i mewn ffordd. So, diolch yn fawr i chi am rando um, a dwi'n eich ymlaen i fod y cwestiynau wedyn hefyd. Ardderchog, diolch yn fawr iawn i chdi Megan. A'r hyn dwi'm yn gwybod i chi sy'n gwrando hefyd, sydd wedi'n haro fi jyst o wrando ar y dair yn barod ydy mae'r gair hwyl a mae'r mwynhad yn dod drosodd yn amlwg iawn o ran eich gwaith chi a dwi'n siŵr y bydd hynny yn parhau. No pressure rwan ar Sara, Doctor Sara Lois a mae Sara yn gweithio yn Ysbyty Gwynedd wrth gwrs ac da ni'n edrych ymlaen wrth gwrs mae'n gyfnod anodd i staff yn gwasanaeth ieuenctid ni ac

'Na ni. Ocê so dyma fi ar un o diwrnoda hapusa o'n i flwyddyn yma yn ca'l y frechiad yn erbyn Covid. So 'na i yym ddechra trw deud dipyn amdana fi'n hun. So enw fi 'di Sara Williams a dwi yn feddyg iau yym sy'n gweithio'n Ysbyty Gwynedd ar y funud. Yym esh i i Ysgol Syr Tomos Jones yn Amlwch a dwi 'di neud cwpwl o lynia fyma o atgofion melys yn ysgol Syr Tomos Jones yym lot o hwyl i ga'l yn gneud sioea ysgol ac yn y blaen yna a wedyn esh i ymlaen yn nwy fil a un deg pedwar i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd i neud meddygaeth. So ym mhwnc stem i fel dach chi 'di dyfalu ma' siŵr ydi gwyddoniaeth so dyma lun ohona ni yym efo'r yym gwasanaeth ambiwlans yn mynd i ddysgu plant ysgol gynradd chydig o yy basic life support skills. So pam nes i ddewis gwyddoniaeth a meddygaeth? Yym o'n i wastad yn mwynhau gwyddoniaeth yn yr ysgol, nes i neud cwpwl o bwncia lefel A gwyddonol, maths a addysg grefyddol hefyd, so o'n i licio bach o bob dim. Yym o'n i wastad 'di mwynhau gweithio efo pobol a fel fedrwch chi gesio ma' 'yn 'yn swydd i yn yym reit drwm yn siarad efo pobol ac yn y blaen. Yym o'n i isio neud rwbath ma'n swnio reit cheesy ond o'n i isio neud rwbath o'n i'n teimlo swn i'n gallu neud gwahaniath yym a ma' gymaint o byncie STEM yn gneud hynna. Yym o'n i efo diddordab mewn addysg hefyd yym so ma' hynna'n rwbath dwi'n cario mlaen neud ar y funud so dwi yn dysgu myfyrwyr prifysgol Caerdydd a Bangor ar y funud. um, a dwi'n rili really mwynhau hynna. Ac o'n i'n licio gwaith reit hands-on. Um, da chi'n gweld yn y llun y fyna, actor ydy hwnna ar y llawr, ac am bod chi'n meddwl bod ni wedi tynnu llun o claf iawn y fyna, ond um, yeah, licio'r hands-on profiad. Um, rhywbeth arall o'n eisiau sôn, so pen o'n i'n yr ysgol, o'n i wastad yn mwynhau perfformio a ysgrifennu creadigol. So mae wastad yn bosib cael gwneud y ddau beth yma. Um, Dyma yym sioe nes i sgwennu tra o'n tra o'n i yn y brifysgol nes i sgwennu sioe am glaf odd efo cancer yym a 'dach chi'n gweld y llun yn y canol y' fyna yym rheina odd rhei o'r cleifion yn Maggie's Cancer Support Centre yn Abertawe so esh i a'r cast yym i gyd yna i siarad efo nw am eu profiada a 'dach chi'n gweld cwpwl o lynia o'r um, noson y sioe hefyd. So dwi'n meddwl mae o'n da cael balans. Um, so os da chi fod diddordebau eraill, mae dal yn bosib cario ymlaen gwneud pethau fel la tra'n gweithio yn y maes STEM. Um, drawes mewn STEM, o'n eisiau sôn am, um, nath ysbrydoli fi oedd Dr Awen Iorweth, dwi'm yn gwybod ella bo' chi'n nabod hi yym ma' hi chwaer i Rhun ap Iorwerth yy ma' hi ar es pedwar ec reit amal yym a ma' hi yn orthopedic surgeon so ma' hi'n by- yn gweithio mewn maes sydd llawn dynion yym ond ma' hi yn ddynas ofnadwy o gry' yym ma' hi wastad yn ysbrydoli ni yn y brifysgol yym ac ma' 'na wastad hwyl i ga'l efo doctor Iorwerth so o'n i jyst isio sôn amdani hi fel yym rywun sy 'di bod yn rhan pwysig iawn o'n datblygiad fi fel doctor. So be dwi'n neud o ddydd i ddydd? Um, reit aml dwi'n gweithio ar y ward, so dwi'n gweithio ar ward tryfan yn Ysbyty Gwynedd. Um, da ni'n delio efo lot o broblemau efo'r iau ac efo'r bywel sy'n fyna, so mae yna dipyn o gymysg o gleifion yn dod fewn. Reit aml dwi'n gwneud on-call shift, so mae hynna'n shift tir lle dwi'n gweld pobl yn dod fewn trwy drws a maen nhw'n gallu cael bob math o bethau gwahanol. Yym reit aml dwi yn yym gorfod torri newyddion drwg i gleifion a siarad gyda teuluoedd so ma' hynna'n rwbath sy 'di bod dipyn fwy o sialans yn ddiweddar yym efo Covid gan bo' pobol ddim yn ca'l dod i fewn so lot o hyn yn ca'l ei neud drost y ffôn ar y funud. Fel nesh i sôn o blaen dwi licio addysgu myfyrwyr meddygol hefyd yym yn ca'l lot o hwyl yn gneud hynna. Ma' 'na lot o yym fedra gweithdrefnol 'fyd sef practical skills yym neud cannulas cymyd gwaed yym bob math o betha fela hefyd so dwi'n mwynhau gneud petha fela ag fel 'dach chi'n gweld yn un o'r llunia' weithia' dwi'n mynd i gynorthwyo mewn llawdriniaetha so dw'm yn gwbod os 'dach chi licio gor neu ddim 'di hynna ddim at bowb dwi'm yn meddwl ond yy dwi 'di mwynhau hynna hefyd. Yym rhwystrdia o fewn y maes Yym, oes, mae 'na sawl rhwystriad. Un peth 'swn i'n deud, yym, dwi'n rili falch sy wedi newid yn ddiweddar ydy ma' gymaint mwy o ferchaid yn mynd fewn i maes yy meddygaeth ar y funud. Yym ma' 'na dwi siŵr yn 'yn mlwyddyn ni o'dd saith deg y cant o'r myfyrwyr yn yym NFod a fatha tri deg y cant yn hogia. Yym so 'dan ni getting there bendant hefo mwy o ferchaid. Yym ac yn amlwg ma' 'na yym betha reit heriol um, yn y swydd, um, da chi siarad efo fi ar diwedd wythnos fi ar y Covid ward, um, sydd uh, yn rili really, uh, gallu bod yn lot o bwysau ac yn amlwg yn, yn gallu bod yn rhywbeth reit challenging. Ond dwi'n meddwl y peth mwyaf pwysig dwi wedi ddysgu o'r profiadau yna ydy i siarad efo rhywun, os da chi'n teimlo fatha bod pethau'n cael yn ormod, mae'n rili really pwysig. Um, a hefyd, dwi'n meddwl defnyddio profiadau drwg fel ffordd i wella yn y dyfodol. So dwi reit aml yn sgwennu lawr petha sy 'di digwydd yn y diwrnod a sut swn i'n licio newid petha um, a mae hynna yn unrhyw swydd da chi wastad yn mynd i gael heriau fel a, a petha sa chi licio newid a dwi'n meddwl bod adlewyrchu nôl ar y petha yna yn rili really pwysig. So i gloi, 'swn i'n deud yym bod yym fod yn ddoctor yn swydd lle fedrwch chi neud gymaint o wahaniath i lot o bobol. Mae o'n waith calad yndi ond dwi'n ca'l gymaint o hwyl ma' 'na gymaint mwy o amseroedd da nag amseroedd drwg a mae o yn rili rewarding gweld pobol yn ca'l yn well. Yym hefyd ma' 'na gymaint o feysydd gwahanol o fewn meddygaeth, fedrwch chi fod yn yr lab yn gneud mwy o'r ochor wyddonol neu clinical yym fel dwi'n gneud ar y funud yym so ma'n ddi-ddiwadd y rhestr o swyddi gwahanol o fewn y maes. Yym a dwi me'wl y rhwystr fwya fel o'n i'n deud 'di ni'n hunain a teimlo weithia' bo' ni ddim yym bo' ni ddim 'di gneud digon da neu ma' hynna'n rwbath dwi me'wl sydd yn rhan o'r swydd yym so reit amal ma' adlewyrchu nôl a siarad efo pobol am y profiada yn ffordd da o neu' hynna. A swn i'n deud i fynd amdani os 'dach chi'n meddwl am yrfa mewn stem mae o'n gymaint o hwyl a 'dan ni angen mwy o ferched o fewn stem. So ia diolch yn fowr iawn. Diolch yn fawr iawn i chdi, Sara. Oedd hwnna'n gyflwyniad difyr iawn a'r neges yn glir ar y diwedd na de, ewch amdani. A da ni'n gobeithio bod heddiw yma yn mynd i'ch ysbrydoli chi ar ôl gwrando ar yn cyfranwyr ni gyd. Da ni wedi colli Martha am y tro, ond o, mae yn cysylltu nôl. Da iawn. Wan ta, mae yna nifer fawr o gwestiynau tra da ni'n mynd drwyddyn nhw ac yn didoli nhw. Um, mae holi ambell beth fwy cyffredinol i chi. uh, a ddechreuwn ni illa hefo Awen. Awen, be sa chi ddeud ydy dy hoff beth di am dy swydd bresennol? Be di'r un peth na ti'n fwynhau? Yr job satisfaction. Mae'n gorau fod. Ie. Yeah. um, ac mae hynna'n gallu fod yn bod fi yn ysbrydoli plant yn ysgol. Mae o'n gallu fod eich bod fi wedi ysbrydoli athro. Um, mae o'n gallu fod yn hyd yn oed rhiant, bod nhw, um, achos mae yna um, ar yr adeg, o'n i'n meddwl na mond disgyblion, dyna be oedd yn mwriad i ysbrydoli disgyblion yn y byd STEM, ond um, mae yna lot, um, mae'r sgôp yn enfawr oherwydd eich bod y rhieni ddim wedi cael y cyfleoedd mae plant nhw'n cael wwan ac maen nhw weithiau'n dod i fewn i gweithdai ac yn dweud,

cychwyn i ysbrydoli nhw'n yr oed cynnar iawn na de. Fanna, i hoelio nhw yn y fan yna. Uh, mae Martha yn ôl efo ni. Diolch ti, Martha. Ia, be di'r peth gorau, Martha, am y swydd bresennol? Di Martha'n yng nghlywed i? O, yndw, off mute. Yym, ma' bob dydd, ma' ma'r gwaith bob dydd yn wahanol, yym, dim jyst be' dwi'n neud on' y ll- yy lle dwi'n gweithio fatha o'n i'n deud dwi'n gallu gweithio ym Mhentir, yy Wylfa neu yn Trawsfynydd, on' ma'r ma'r swydd 'i hun, mae e mor ddiddorol gan bod ma' 'na hyd rwbath newydd, ma' 'na hyd rwbath newydd i ddysgu, ma' 'na hyd rwbath uh, swydd, uh, be dwi'n neud ydi trwsio, um, uh, uh, uh, trwsio a fault finding um, di swydd fi. So, um, mae'n hyd rhywbeth gwahanol i drwsio, mae'n hyd rhywbeth gwahanol i torri, neu... Um, so mae'n hyd, mae'n... Ma, dyna beth i'r bit gorau, mae'r beth diddorol o hyd yn ffindio fath... dwi'm yn siŵr be sy'n mynd i ddod o flaen fi yn yn fy ngwaith bob dydd. A mae hynny'n braf, dydy, wrth gwrs. Be am Megan wedyn? Be sa ti'n ddeud, Megan, ydy'r... Uh, be di dy hoff di, beth di am dy waith di ar hyn o bryd? Um, dwi'n meddwl am bod fi'n ei ymchwil, dwi efo y fraint mewn ffordd o cyfuno lot o um, llefydd gwahanol yn yr adran niwclear so even though ma' project fi'n ffocysu ar un peth dwi hefyd yn cael fatha gweithio yn sbio rwbath arall sydd ella am neu fi feddwl fwy am wbath arall so dwi'n sort of even though dwi ma'r project reit fatha niche 'lly ma'r be' dwi'n gallu ddysgu yn rili fatha ma' 'na lot ohono fo so dwi'n gallu newid be' dwi ddysgu a dwi jyst gallu dysgu mwy o hyd lle, so dwi'n meddwl dyna, swn i'n dweud dwi'n enjoyo ar y funud. Yr amrywiaeth unwaith eto, a Sara, peth gora am fod yn ddoctor? Um, dwi'n meddwl, fatha hoff beth fi di dod i'n abod cleifion, da ni yn reit lwcus, da ni'n cael dod i'n abod nhw'n rili really da. Um, a mae pobl jyst mor ddiddorol, mae yna pobl efo bob math o straeon, so

Um, dwi'n meddwl bod yr swydd ddim yn swydd 95. Dwi'n meddwl na dyna beth di er peth gweitha, ond eto wedyn, um, pe da chi'n rhedeg busnes eich hun, da chi'n meindio chwaith, achos wneud o, wneud o i fi'n hun ydw i. Um, felly, Ia, dyna ydi bod, um, bod ydi o'n mynd swydd gweithio naw tan bum. Iawn. Uh, Martha, be amdana ti wedyn? Peth gweitha? Os a rhywbeth sy'n dydaro di, Martha? Di gweitha Dan ym mhob tywydd ddim yn grêt. Mae'n lyfli yn y haf, ond dim mor neis yn y gaeaf pan mae'n wynt a glaw horrendous trwy'r amser. So, dim ddim yn grêt. Ti'n un o'r bobl yma sydd peth cyntaf ti'n neud yn bora mwn i a di edrych allan drwy ffenast a gweld, o, oh, reit, fel na mai, ia. Megan, y tywydd well, yeah. ddim yn effeithio yeah, gymaint arna chdi, yeah. chdi? Na, 'di tywydd ddim yn llwytho arno fi gin gymaint, ond yym y peth gweitha dwi me'wl i fi ydi dwi'n neud lot o cowdio ar y funud, yym so pan 'dach chi'n cowdio mae o'n gallu bod mor stressful pan 'di o'm yn gweithio a ma' 'na wbath yn bod rwla a 'di o'm yn dangos ond fatha yn gyferbyniad i hynna lle mae o mor yym ma'n deimlad grêt pan mae o'n gweithio so ma'n werth yr holl straen 'na mewn ffor. Diolch i chdi a Sara wedyn. Be di'r peth gweitha? Dwi'n meddwl y peth gweitha di mae o weithiau yn anodd i fatha switch off ar ôl gwaith um, meddwl am pobl ddech chi wedi gweld yn y diwrnod a beth sy'n digwydd iddyn nhw rwan. Um, ond dwi'n meddwl dyna pan mae mor bwysig cael balans da efo gwaith a cael pethau eraill i wneud um, gyda'r nos hefyd ar ôl dod adra. So dyna ffordd dwi'n um, trio distractio'n hun 'lly, 'di cael pethau eraill yn mynd ymlaen hefyd. Cael yr amrywiaeth 'na'r switch off. Y work-life balance, ti 'di sôn dipyn am hwnnw yndo, a ma' ma'n amlwg bod o, mae o'n hynod o bwysig wrth gwrs i bob un ohonon ni'n dydy. Nes di hefyd Sara gyfeirio at Awen Iorwerth fel rhywun oedd wedi d'ysbrydoli di. Oes na rywun o ran y dair arall ohonoch chi? Oes na rywun sydd i'ch annog chi neu wedi di'ch ysbrydoli chi, lle rhywun yn yr ysgol neu fel arall? Pwy, oes na rywun sy'n dod i'r meddwl, Awen? Nes i, o'n i wedi bod yn pendroni amdan hyn achos o'n i'n meddwl, o mi ddylia ni fod hefo rhywun ac mi ddylia fo fod yn ferch hefyd, ond ges i draffath um, i feddwl, i fod yn hollol onest, um, a pen nes i feddwl yn gyffredinol pwy fysa'n ysbrydoli fi, nes i jyst meddwl, mam fi'n hun. Um, Dewis da. Dyna, oherwydd y ffordd um, pen o'n i'n cael yn nwy'n i fyny, ddim oedd o byth y mater o os eidi prifysgol, oedd o mater o fwy o pan eidi. Oedd o y ffordd, yym, ia, y ffordd oedd hi... o'n i 'di cael fy nŵyn i fyny mewn ffordd. Felly, ia. Felly, gynna fi neb enwog, yym, dwi'n edrych i fyny i. Diolch i chdi, Awen. Be am Martha ta? Oes 'na rywun, ella neu ar y daith yn nes ymlaen, ti wedi dod i gysylltiad efo nhw wrth wneud y prentisiaeth ac ati, rywun sydd wedi dysbrydoli di'n benodol? Wel dwi'n un peth Owen o'n i methu meddwl am un person ond dwi'n meddwl ia cwpwl o bobl ar hyd y daith a dwi'n cofio yn y boreau hy- ysgol siarad efo ffrindia pan o'n i'n chweched oedd ni o'dd 'na grŵp o'n ni o'dd ni ddim yn siŵr be' nesh i neud ag o'n i bob bora'n ca'l fatha deep head-to-head conversation amdan a sortio bywydau'n gilydd allan. Mae ffrind fi aeth i i brifysgol, mae'n gweithio yn y maes um, environmental one. Oherwydd dwi'n meddwl, y sgwrsio am bora, dwi'n meddwl, a'r un peth efo fi, just, dod, a ddothon ni, y ddwy o'n ni i'r um, penderfyniad, doedd o'n rhaid mynd i brifysgol i gallu mynd i weithio yn y meysydd STEM yma, a dwi'n meddwl, efo'r yym hyder hyder yna. Dwi'n meddwl, a hefyd y rhieni yn deud, mae'n iawn, ti'm yn gorfod mynd. A ella, dwi'n meddwl oedd nhw'n pwsio fi dipyn bach i beidio mynd. Oedden nhw'n gallu gweld bod fi yn hoffi bod fi'n practical a ella bysa prifysgol, amser yna fy mywyd i, ddim y ffordd iawn i fynd So dwi'n meddwl... a wedyn eto bod ni'n wneud y prentisiaeth efo tiwtors eto ddim o hyd yn yn ferched, ac ella dyna 'di'r problem ella os oes 'na mwy o ferched ella bysa fi 'di bod yn bach mwy confident yn reit yn y dechrau yn lle gorfod sort of fi pw- dwi'm yn gwybod pushed along a ddim yn gwybod bod fi'n digon da. So dwi'm yn gwybod, mi- mix o pawb rili. Diolch i chdi Martha a Megan yr un un cwestiwn a chdi. Um, so ia, union yr un ateb, really. Does gyda fi'n un person penodol, ond dwi'n meddwl, jyst yn heulu um, agos, o'n i wastad yn poeni, o, oh, be os fedra i'n neud yr pwnc yma, yn enwedig gwybod fatha peirianneg nuclear sydd yn llawn dynion. Um, a oedd pob, even fy nhad sydd wedi gweithio yn Wilfa ar hyd i oes, yn dweud, pam fedri di ddim, beth, ti'n mae gen ti'r gallu does amdani lle, a Mae pob, mae mam, nain, pob fel hynna, di jyst dweud, pam ddim dangos fedri di? So, ie, yeah, jyst teulu agos, dwi'n meddwl. Ac un peth sy'n glir o'r bedair ohonoch chi hefyd, mae'n ma amlwg mae yna fwy o gyfleon i ferched ar gael rwan yn does, a chymod, mae eisiau manteisio ar y cyfleon yma. Mae yna nifer fawr o gwestiynau wedi'n cyrraedd ni, felly dwi am ddechrau, a hwn di'r cwestiwn cyntaf. Diolch i chi gyd sydd wedi gofyn, uh, ac yn dal i holi cwestiynau, wn i atyn nhw rwan, wan ta. Be oedd y prif sgil ddaru helpu chi i fynd i'r swydd da chi ynddi rwan? Be oedd y prif sgil ddaru helpu chi i fynd i'r swydd da chi ynddi hi rwan? A ddechreuwn ni, awn ni at Awen. Be di'r prif sgil, Awen? Um, dwi'n meddwl i fi, um, ac mae ma profiad o dysgu, mae'r um, blynyddoedd o ddysgu wedi helpu fi efo hyn, ydy bod um, yr gallu i addasu mewn amgylchiadau, enwedig efo sut da ni wedi bod yn y flwyddyn dwytha, um, mae busnesau wedi gorau addasu lot,

Dwi ti ar mute. Dwi'n meddwl yn dos, o'n i'n just trio rhaid y mute i ffwrdd. Um, dwi'n meddwl prif sgil um, sydd wedi helpu fi di sgiliau cyfarthrebu. Um, mae hwnna'n hollol allweddol um, yn y swydd. So, a hefyd, fatha, tra'n yr ysgol hefyd yn datblygu'r sgiliau yna. So, dwi'n meddwl, um, ma' cyfathrebu di'r ochor dwi 'di gweld mwya defnyddiol. Martha, be amdanat ti? Y prif sgil sydd 'di dy helpu di yn y gwaith wyt ti ynddo fo? Ia so eto yr un peth cyfathrebu a gallu hefyd rhoi fod yn i gyd i dod â safle amseroedd yn ein gyrfa lle 'da ni jyst sort sort of dod i ben neu 'di gor'o' trio profi dipyn bach we a dwi 'di ffeindio hwnna trw gwahanol bits o pan o'n i'n coleg neu yn ysgol neu yy yn yn fy ngwaith jyst trio cyfathrebu yn dda efo efo'r hogia rili a j- jyst deutha nhw dim bo' fi'n gor'o' deud bo' fi'n gellu neud o ond i nhw ddall' bod i fod yn gallu ga'l s- sgwrs efo nhw i weld be' 'di yy helpu Da ni wedi colli Merthyr. Ond iawn, ac i nhw hefyd siarad i fi mewn ffordd, dwi'n gwybod, ffordd iawn y lle, jyst fatha, dwi'n meddwl maen nhw wedi bod yn used i blynyddoedd o. Ti'n gwneud y farc, dwi'n siŵr, yn sicr arnyn nhw. Diolch ti, Martha. A'r un un cwestiwn, wrth gwrs, i Megan. Um, so dwi'n meddwl y sgil o datrys problemau sydd wedi bod yn rili really, um, dda i fi 'lly yym yn enwedig gan bo' fi 'di neud wel hwn fydd yr ail radd mewn ffor mewn peirianneg ma'n wbath 'dach chi angan ca'l mewn ffor a wbath da i ddatblygu yym a gweld hefyd bod gwahanol problema'n gallu ca'l 'u sort of edrych ar mewn gwahanol ffyrdd yym ella 'nai weld un problem mewn un ffor a neith rywun arall gweld o mewn ffor arall so ti'n 'dach chi'n sort of datblygu ffor 'na hefyd fatha yn gweld yr ochr wahanol i bob peth so dwi'n meddwl hwnna sydd wedi bod mwya um, fatha'r sgil gorau i fi lle. Sgiliau defnyddiol iawn. Wedyn, cwestiwn arall i chi. Be fysa chi yn ei roi fel cyngor i rywun sydd yn hyfforddi i wneud y math o swydd neu math o waith da chi yn ei wneud rwan? Be fysa chi'n rhoi fel cyngor iddyn nhw i fynd i'r meysydd da chi yn ei wneud rwan? A ddechreuwn ni hefo Awen. Ok, diolch. Um, dwi'n meddwl, cyngor swn i'n dweud, um, mae yna ddipyn o bethau lle... Um, a mae'n anodd meddwl am rhyw top 3, swn i'n dweud, ydy peth gyntaf ydy credu yn eich hunan. Um, dwi'n meddwl, pa maes, um, be ydych chi'n meddwl um, wneud yn eich bywydau, dwi'n meddwl bod o'n bwysig. Os ydych chi'n coelio yn be ydych chi'n bwriadu wneud, Sa neb arall yn mynd i gwely efo chi. Yym so ma' raid i chi gael ffydd yn eich hunan ac credu yn eich hunan. Yym peth arall yym sy'n bwysig ac ma' sydd yn anodd yn y byd 'dan ni yn ŵan am bod 'dan ni'n disgwyl bob dim fod yn berffaith yym dwi'n teimlo bod o'n bwysig bod pobl yn adnabod bod yym ma' methiant yn gallu fod yn normal. Yym so ac meddwl amdano fo ella os ydych chi'n methu neu beth, wel o leia da chi ddim mewn sefyllfa lle da chi'n dyfaru bod chi heb drio yn y lle cychwyn. Um, so mae hwnna. Ac y trydydd peth dwi'n meddwl swn i'n deud ydy, um, enwedig fi fel efo busnes, um, a hefyd rili really, trwy yng ngyrfa, um, bod tro meddwl am plan B, peidio meddwl na ella dyna ydy eich ffocws chi ar gyfer eich dyfodol chi ac eich bywyd chi. Peidiwch â meddwl, o dyna di'r dewis dwi 'di wneud a hwnna dwi'n gorfod sticio efo, achos yn amlwg dwi'm 'di sticio efo newis i, os dwi'n mynd yn ôl i 2004 pan wnes i graddio, o'n i'm yn meddwl 'swn i'n wneud hyn ŵan. Yym felly ia, meddwl am fod yn ago- ar yn agored i opsiynau gwahanol de.

sort of y radd yna oherwydd mae o'n radd hollol fyny i chi beth ydych chi'n neud efo fo, mae o'n agorad mewn ffordd o radd ymchwil ydi o. Um, so i just fatha nath awen ddeud, fatha mynd ati lle a cael ffydd yn eich hunan, bod chi yn gallu neud o, um, ac i beidio bod ofyn yr her ella, um, fedrith hynna cael ei drosglwyddo i wbeth fatha swydd newydd hefyd, peidio bod ofyn yr her a bod yn credu yn eich hunan bod chi yn gallu wneud o a wedyn jyst mynd ati a trio eich gorau. Diolch i chdi. Martha, be di dy gyngor di? So, um, Wrth fi'n dweud ydy, o'n i'n hyd eto, eto, dewis un peth penodol pan o'n i'n sicr. So, edrych Diolch i Cyrsa yn y coleg lleol i weld os mae yna rhywbeth jyst am flwyddyn jyst i cael blynyddes i wneud hynny. Nes i ffeindio um, uh, maes o'n i'n really, o'n i wedi ffeindio, o'n i'n o'n i'n dda yn ac o'n i'n mwynhau a just go for it. A mae yna amseroedd yn mynd i fod lle mae'n mynd i fod yn anodd a mae dim jyst y gwaith ond efo'r pobl o gwmpas neu yym dwi'm yn gwybod be i wneud, dwi'm yn gwybod pwy i fynd am help. Jyst gofyn am help a jyst does ma' does 'na neb yn mynd i edrych lawr arnoch chi pan dach chi'n gofyn am help. Well 'na well 'na stryglo ar ben eich hunan i i ch- chi'ch i i i siarad. I fi fy hun hefyd, mae gofyn am help yn i bod yn, wel, di helpu fi. Yndi, a mae gofyn am help yn sicr yn gryfder mewn rhywun, felly cyngor doeth iawn y fanna. Dwi'n siŵr bod gen Sara un neu ddau i ychwanegu hefyd, Sara. Oes o, yn digon rhyfel, dyna di'r prif gyngor sy'n ei reid, ydy, os da chi mewn sefyllfa lle da chi'n teimlo fatha, mae hynna ella beyond be dach chi'n gallu neud ar y pryd mae mor bwysig sa neb byth yn mynd i droi rownd a bo' fatha fel chdi byth di gofyn am help yym a hefyd trw ofyn am help da ni'n datblygu fwy a'n hunan ynde ch'mo' ma' rywun yna i ddysgu ni so dwi me'wl ma' jyst gwbod pryd dach chi ella angen yym extra par o ddwylo yn rili pwysig yym a hefyd dwi'n meddwl, fel dwi'n deud, fatha, dwi jyst yn meddwl bod o mor bwysig, um, da ni'n neud fel rhan o'n portffolio ni, wastad yn adlewyrchu yn ôl ar brofiadau da ni wedi cael, um, a mae hynna'n rhywbeth, fatha dwi rili really dimanteisio cyfle yna i sbio nôl beth da ni wedi gallu neud yn wahanol. Um, A dwi'n meddwl, yn amlwg, mae gyrfa mewn STEM, dydy o ddim wastad yn rywbeth hawdd i gael fewn iddo neu'n hawdd i fod yn. Ond os 'na dyna dach chi rili isio wneud, jyst mynd amdani. 'swn i... yym ma' 'na gymaint o ffyrdd gwahanol i fynd i fewn i'r petha 'ma, yym so hyd yn oed os dach chi'm yn cael fewn tro cynta, ma' 'na gymaint o ffyrdd eraill hefyd.

Mae yna gymaint yn does o ddisgyblion o flwyddyn deg am wn i fyny wedi colli uh, y cyfle i gael profiad a trio'r gwahanol bethau yma. Be fydda nhw'n neud uh, yn lle uh, y profiad gwaith yma? Sgynnwch chi unrhyw gyngor ar hynny? Awen, na i ddechrau efo chdi. Iawn, oce. Yym na, ma' hwnna yn gwestiwn da iawn achos mae o yn mynd i gael effaith yym os 'dan ni ddim yn yy gafael arni ŵan. Yym be 'swn i'n deud yym os enwedig os ydach chi'n meddwl dilyn gyrfa mewn yym STEM yn yr ardal yym 'swn i'n cynghori i chi edrych i fewn i yr prosiectau sydd yn mynd ymlaen, um, er enghraifft ar Ynys Môn, behind the scenes, oherwydd mae yna gymaint o bethau mynd ymlaen yn fanna, um, yn datblygu pethau um, egni adnewyddol, um, ac mae yna lot, um, dwi'n ymwybodol ohonyn nhw oherwydd bod fi wedi bod mewn sesiynau rhwydweithio ac yn yr cenhadlaeth egni, um, ond da ni'n gobeithio, dwi yn ymwybodol bod yna bethau ar y gweill sydd yn mynd i fod yn trio rhannu pethau hefo uh, ysgolion, achos dwi'n meddwl bod o'n bwysig, enwedig bod chi, os da chi'n mynd cael y profiad gwaith wan, bod chi'n gweld be di'r opsiynau sy'n ar gael yn agos ata chi. um, fel bod chi yn gallu dechrau meddwl, wel, mae yna waith yma i chi, da chi'n angen symud i ffwrdd, um, mae yna bethau'n digwydd yn lleol, ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod chi'n cael clywed be ydy heina, oherwydd sa'n pwynt i rwy'n fatha fi glywed amdano fo, os da chi ddim yn cael clywed amdano fo, bod mae'n rhy hwyr wedyn yn dydi. Um, felly dwi'n meddwl na dyna di'r ffordd, um, trio cael fwy os bosib o sesiynau rwydweithio um, hefo busnesau um, yng Ngogledd Cymru. Dwi'n meddwl fysa'r ffordd orau o drio cael yr er profiad gwaith os bosib. Diolch. Sara, mae meddygaeth yn faes mor eang ac efallai bod rwy'n ddim yn siŵr pa agwedd i fynd amdani. Dyn nhw methu cael profiad gwaith. Be maen nhw fod i wneud? Yndi, na, mae hyn, dwi'n cytuno, mae o'n um, sefyllfa reit anodd ar y funud gan bod gymaint o'r profiadau'n rei reit hands-on. Um, ond o'n i jyst meddwl, yn ôl i bora yma, mae genna fi yym myfyrwyr efo fi ar y ward yym ar y funud ac yn amlwg yym achos o'r sefyllfa yn yr ysbyty ma' lot o'r wards wedi cau so ma'n anodd iddyn nhw ga'l profiad o fynd i siarad efo cleifion so yym be' nesh i awgrymu odd bod nhw'n yym siarad ar y ffôn yym dwi'n cofio pan o'n i yn yr ysgol nesh i fynd i gartrefi gofal i siarad efo bobl jyst i cael profiad, ond ma'r... dach chi yn gweld ar y newyddion, maen nhw i gyd efo'r yym yn y cartrefi 'ma efo'r iPads a ac yn y blaen, ac ella trefnu jyst i allu cael sgwrs efo pobl, dwi'n meddwl jyst y mwya o brofiad dach chi'n cael yn yn cyfathrebu efo pobl, a ma'n dangos bod chi'n gallu yym datblygu y ffordd dach chi'n gwneud petha ella bach yn wahanol i'r arfer, ond bod chi dal yn rhoid yr ymdrech yna i ddod i gael y profiada 'na o siarad efo efo pobl, so ia, ma'r petha 'ma ar-lein so dwi me'wl mae o reit anodd ar y funud a dwi gobeithio y gewch chi fwy o yym profiada yn o fuan ar ôl i hyn i gyd ddod i ben. Diolch. Megan, ddown ni atat ti. Um, ia, dwi'n cytuno hefyd, mae'n anodd trio cael profiad o wybod beth ydych chi eisiau gwneud um, yn yr cyfleusterau sgynnyn ni ar y funud, ond be dwi wedi gweld yn reit ddefnyddiol o ran hyn um, i gyd ydy bod 'na gymaint o betha fedrwch chi neud ar-lein ŵan yym so gwnewch 'ych ymchwil os 'dach chi'n gwbod 'dach chi isio mynd i fewn i ryw yym sort of elfen stem penodol dudwch peirianneg gwnewch 'ych ymchwil ar hwnna ma' 'na lot o petha' fatha seminars a webinars sy'n agorad i bowb ga'l ymuno yn yym gweld os 'dach chi'n enjoio ista fewn ar hwnna yym os dach chi'n enjoio be maen nhw'n siarad am, pethau fel hynna. Ac mynd ymhellach, ella gewch chi rhyw gyfle, um, dwi'n gwybod efo'n adran ni, oedden ni wedi creu rhyw wefan lle oedd pobl yn cael dysgu sydd wedi cwdio am chydig bach um, yn ystod, dwi'n meddwl, y lockdown cyntaf. So, oedd yr wefan wedi cael ei greu gyn um, pobl oedd yn dysgu yn yr brifysgol yn galluogi pobl i greu cod o'r enfys um, NHS lle. So oedd hynna eto'n sort of lincio fewn o profiad gwaith mewn ffordd o dysgu codio. Um, so ie, yeah, just sbiwch be sydd allan yna i gael ar-lein am wwan a gobeithio fedrith o newid yn fuan. Diolch Megan, a ddwn i at Martha hefyd efo'r un un cwestiwn. Diolch. Ie, yr un peth efo yym pawb arall yn deud, ma' 'na gymaint o betha ar-lein ŵan i edrych fewn i'r yym i'r yy rhan o STEM dach chi efo diddordeb yn, a a'r social media ma' raid ma' gymaint o gwmnioedd yn rhoi dipyn bach o fideos allan neu eto seminars a petha i chi ddilyn. So dwi'n meddwl a yym a wedyn ma' 'na ma' 'na hyd links y gwahanol tudaleni o hyd yn rhannu efo pobl eraill. So ma' ma' 'na hyd os hyd dach chi'm yn ffeindio un tudalen, os dach chi'n sgrolio ra- lawr dwi'n siŵr fydd 'na fo- di- links i i tudaleni eraill i chi gael dipyn bach mwy o wybodaeth. Diolch yn fawr iawn, Martha. Mae yna bobl yn ymuno hefo ni'n ystod y sesiwn ac ella di colli chydig ar y cychwyn. Ond, um, Sara, mae yna gwestiwn i chdi. Hi, Dr Sara, what course did you do at university and which A-levels? Um, so, A-levels nes i wneud oedd um, cemeg, bioleg, maths a addysg grefyddol. So, ni'n rili mwynhau addysg grefyddol. So, dwi'n meddwl, mae'n bwysig yn amlwg i wneud meddygaeth, da chi angen yr pynciau gwyddonol, fatha mae biola, cem, mae'r rhan fwyaf o llefydd yn gofyn am y ddau yna. Ond os ydych chi'n mwynhau rhywbeth fel drama neu unrhyw beth sydd ddim yn wyddonol, fatha gwnewch hynna fatha... Mae'n rili really neis dwi'n meddwl cael pwnc sydd fatha dipyn yn wahanol. Um, a wedyn uh, meddygaeth nes i wneud yn brifysgol, ond nes i neud yym nes i weld cwpwl o gwestiyna nes i neud intercalated degree sef blwyddyn allan o meddygaeth i neud cwrs addysg so bo' fi'n gallu mynd ati i fatha ddarlitho yn y dyfodol ac yn y blaen so ma' 'na gyfla i gymryd blwyddyn allan i neud unrhyw beth sgynnoch chi ddiddordab yno fo hefyd so ia. Ac oedd 'na rywun arall yn holi, wyt ti wedi dewis dy arbenigedd, dy faes penodol? Um, dwi'n newid meddwl fi bron bob wsos. Um, pen o'n i'n dechrau, o'n i eisiau bod yn GP. Um, dwi heb completely cael gwared ar y syniad yna, ond ar y funud dwi wedi mwynhau palliative care, sef um, end of life care. Um, sydd yn rili rewarding. Ma'n swnio fatha rwbath rili trist ond dach chi'n dod i nabod yr y teuluodd a'r cleifion yn rili da. Yym so dyna'r maes o wedi newid y meddwl erbyn rhyw fis arall chi. Ond dyna sy'n neis ma' 'na gymaint o feysydd gwahanol yym a newch chi ffeindio gymaint o betha newch chi fwynhau so mae'n anodd ond yn amlwg efo bod yn GP dach chi'n codi ffin bach o bob dim hefyd so Gawn ni weld. Yn union, gawn ni weld. Cwestiwn penodol i Awen. Uh, Awen, be oedd y rhwystr mwyau i chdi wrth newid gyrfa? Tymod, mae'n dipyn o gambl, mae'n dipyn o risg ella, ond be oedd, be oedd y rhwystr mwyau sa ti'n ddeud? Um, dwi'n meddwl, o'n i rioed i wneud, um, o'n i ddim yn abod neb oedd i'r rhedeg busnes, o'n i ddim mewn teulu oedd i'r rhedeg busnes, A dwi'n meddwl hynna oedd pan nes i ddeud wrth yn rhieni bod fi'n meddwl cychwyn busnes yn un, um, er oedden nhw'n trio fod yn gefnogol ar yr adeg, oedden nhw yn trio edrych ar ola fi hefyd, yn dweud, wyt ti'n siŵr na dyna beth eisiau gwneud? Ydy o'm yn saffa chi chdi fynd yn ôl i ddysgu a cael swydd parhaol a pensiwn a fod yn saff, ond um, dwi'n meddwl Mae personoliaeth um, fi'n eitha cryf ac unwaith dwi wedi wneud yn penderfyniad, um, os am mynd yn ôl arni efo fe, um, ond dwi'n gwybod na tri edrych ar olaf i oedd nhw, ond ar yr adag, um, o'n i'n cwestiynu ella yn meddwl, o, oh, ydw i'n gwneud y peth iawn neu ddim, da. Um, ond dwi falch bod fi wedi parhau yym ond dyna ar y cychwyn ella hynna oedd o a yym yr lle i gael y cefnogaeth yym yn amlwg ma' rywun yn meddwl pan ma' nhw'n cychwyn busnes bod 'na arian ma' 'na ryw bot arian ar gael ond dydi hynna ddim yn wir yym felly ia yym jyst bob dim o am bo' fi erioed 'di neud y math beth yna fela o blaen. Diolch yn fawr, Awen. A gyda llaw, gan bod yna gymaint o gwestiynau wedi dod i mewn, da ni'n mynd i fod yn ei hateb nhw ar wefan stemgogledd.cymru, stemgogledd.cymru. Mi fydd hynny, mi fydd rhai o'r cwestiynau yn cael eu hateb yn fanno dros yr wythnosau nesaf. Ond dwi eisiau dod nôl at Martha. Mae yna gwestiwn wedi dod ynglyn â dewis prentisiaeth a manteision dewis prentisiaeth. Dwi'n gwybod bod chdi wedi cyffwrdd ar hyn yn barod felly, ond um, to pam penderfynu dewis prentisiaeth yn benodol, Martha? Ie, yeah, o'n i'n meddwl, o'n i'n... O'n i eisiau gweithio ac hefyd o'n i eisiau datblygu um, jyst cael extra qualifications a o'n i'm... ia, so dyna pam rili ac o'n i jyst meddwl "o, bysa pres o ddysgu yn briliant". A mi oedd o, o so ond a there's no no brainer rili a ma'r cwmnïau 'ma'n rhoi gymaint o yym o help oherwydd maen nhw'n talu chi, 'dyn nhw'm isio chi chdi... golli. Dwi ddim isio... fi ddim ddim pasio fy s- fy yy yr exams. So mae 'na gymaint o help, mae 'na gymaint o yym... ia maen nhw o be 'di'r gair o fatha maen nhw maen nhw yna i pwsio fi ymlaen mwy na byswn i'n wneud fy hun oherwydd maen nhw'n gwybod maen nhw... investment ydw i iddyn nhw. So ma' raid nhw rhoi y pres fewn iddo fi, so maen nhw isio fi gallu mynd ymlaen a gallu bod y gorau dwi'n gallu bod. Os dwi'n meddwl, heb allan dwi'n bach o'r cic fyny fy mhen ôl i, i, i bwysio fy hun, allan bys fi wedi stopio ages yn ôl. Mae'r, um, a hefyd, y cwmni dwi'n dwi, dwi gweithio yn Nos o Greg, maen nhw mor, um, maen nhw yna, mae'r ma, ma, ma bosses a'r hogia dwi'n gweithio efo, maen nhw gyd, pan dwi'n troi rownd a dweud, och na, dwi'n methu wneud hyn, neu O! Dwi'n stressed. Maen nhw maen nhw yna i helpu, a dwi'n meddwl mae cael y y yym relationship rhwng rhwng gweithio a wneud yr exams, dwi'n gallu siarad i pobl sy 'di bod yn wneud yr yr union un qualifications tair mlynedd yn ôl, a maen nhw'n gallu deud, "o, dwi'n gwybod, o'n i'n styc ar hwn, a dyma be wnes i wneud, dyma be wnes i ddarllen, dyma lle es i i gael help. A dwi'n meddwl, a wedyn gwybod bod y pressure o... ma' 'na swydd ar y diwedd rhan fwya o'r amser, ma' 'na swydd ar y diwedd yna os am munud rhoi tipyn bach o wmff i fi gweithio mor galed dwi'n gallu i brofi i'r bosses bod bod fi bod I'm a good choice. A dwi'n siŵr bod nhw'n cytuno hefo hynny'n sicr. Uh, Megan, cwestiwn fan hyn. Sgen ti unrhyw awgrymiadau rhywun sydd yn cychwyn i gyrfa fel gwyddonydd? Dwi'n gwybod bod ni wedi sôn dipyn am hyn, ond uh, unrhyw awgrymiadau neu gair o gyngor i rywun sydd yn cychwyn i gyrfa fel gwyddonydd? Yym dwi'n meddwl jyst eto i gael ffydd yn eich hunan, yym coeliwch bod chi yn gallu wneud o achos dach chi 'di cael mor bell â hyn yym i allu fynd ymlaen i fod yn wyddonydd a yn enwedig os dach chi efo diddordeb yn y pwnc mae hynna'n un checkbox lle dach chi'n gorfod enjoio be dach chi'n neud yym i allu mynd ymlaen i neud o am amser hir. Yym. a jyst hefyd darllen dwi'n meddwl ydy'r peth 'swn i'n ddeud yr ochr fatha dechnegol o ddallt petha yym dwi'n wastad yn darllen wbath yym even os 'di o'm am be' dwi'n ymchwilio fewn i dwi 'di ffindio fy hun yn darllen wbath dwi gweld o rili diddorol on' mae o gyd yn so't of adio fynny'n diwadd i chi ddallt yr pwnc mewn ffordd mwy eang mewn ffordd. So jyst ffydd yn chi yn darllen a jyst coelwch bod chi'n gallu neud o mewn ffordd. Diolch yn fawr i chdi. Wan ta, da ni yn tynnu at ddiwedd y sesiwn yma. Sa ni'n medru cario ymlaen am hanner awr arall dwi'n siŵr, ond uh, dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau gwrando ar y pedair yn sgwrsio hefo ni heddiw yma. Uh, dwi'n mynd i ofyn i'r pedair ohonoch chi am frawddeg, jyst i gloi Ynde. Merched mewn stem, gewch chi gyfle i feddwl am hynny tra dwi yn diolch i chi, y pedair ohonoch chi, i Awen, i Megan, i Martha ac i Sara uh, am eich cyfraniadau heddiw. Diolch yn fawr hefyd uh, am y gwahoddiad i mi gael bod yn rhan. Swn i licio, swn i rhyw chydig yn iau a bod fi'n edrych eto ar y pynciau yma a cael pobl fatha chi'ch pedair i'n ysbrydoli fi, lle swn i wedi mynd i faes gwahanol, pwy a ŵyr. Ond uh, diolch hefyd i STEM Gogledd. Cofiwch am y wefan, uh, mi fydd na gwestiynau yn cael eu hateb uh, yn y fan yna, stemgogledd.cymru. Mi fydd na fwy o gwestiynau yn cael eu hateb a mae yna nifer fawr o wybodaeth hynod o ddefnyddiol ar gael. Felly, jyst i gloi, Mae'n eiriad i'n haro fi, ysbrydoliaeth, amrywiaeth, nabod pobl, credwch yn ych eich hun, uh, ewch amdani, go for it, a gofyn am help. A dim bod fi eisiau cymryd eich brawddegau chi gyd, ond uh, brawddeg, sori, gen y pedair ohonoch chi. A uh, nawn ni ddechrau hefo Awen. Diolch. Uh, dwi'n meddwl beth swn i'n deud ydy, ia, ysbrydoli bendant, um, oherwydd sbarduno di'r busnes, um, ond fyswn i bendant yn deud, coeliwch yn eich hunan, um, a bydd yn eich hunan, dyna beth yw'r prif beth. Er bod pobl o gwmpas chi ella yn edrych ar eich holau chi ac yn eich cwestiynu chi, y pobl agosa

Pam ddim am Dani Megan? Um, I enjoyo, enjoyo chych hunan yn y pynciau STEM a peidio bod ofn i fynd amdan yr swydd neu'r rôl da chi eisiau. Diolch i chdi hefyd. Ac i gloi felly, Sara? Dwi'n meddwl, da chi angen um, gwneud rhywbeth da chi yn fwynhau, a dyna di peth rili really pwysig, da chi eisiau caru beth da chi'n gwneud fel job. So, bynnag, da chi'n meddwl sy'n siwtio chi, ewch amdani, da chi yn gallu gwneud o, a peidiwch â gwrando ar llais bach yn eich pen chi dweud bod chi ddim, chos da chi yn. A da chi'ch pedair yn sicr yn profi'r union beth wyt ti newydd ddeud. A mae'r wen ar eich gwyneb chi